Mepa kyɛw dabi na mi hu buakye no. Hu buakye no. Dabi. Mate. Ede na ɛkɔ so. Emu ɔyɛ o. Awurade Nyankopɔn bra. Bra mu ɔyɛ o. Emu bɛyɛ ya, mu bɛyɛ ya. Because na nse nneɛma bi a na esisi fie ha no, medwen ho ana mente ase. Sɛ bi woyɛ ɔbaa ho ɔfrɛ a wofie ha. Na nse na ayɛ nneɛma bi fie ha a na metumi hwɛ a na m'ani gye ho nansa efie wura koraa frɛ yie sei efie wura mu agyina ɔno akɔfa akonnwa no abɛtena ase na mehwɛ wo saa na sɛ maame ade eh wo so wo ho fam ne sɛ bia wo fie ade ade buo ne nneɛma bi deɛ nka wote nneɛma bi ase

Mate. Akunyamafo a mma sɛ sɛ biribi ba bebu fie wura animtia anaa biribi saa. Mhm. Meto no, megyina so, megyina hɔ a, na ɛyɛ me, me sisi yɛ me ya. Okay. Enti sɛ yɛgyina hɔ kasa atenten nyɛ, na nka megyina tenten saa. Ɛnyɛ fɛ. Sɛ fie wura pɛ sɛ ogyina hɔ a, ɛno yɛ, ɛno yɛ ɔno n'asɛm. Na deɛ mede nti a mebaa ha awia yi koraa nyɛ saa asɛm wei bra a, woyɛ woyɛ obi a kyerɛ sɛ woyɛ bɛrima a mefɛre wɔ fie ha paa meda ase meda ase deɛ nkwasafo ne yɛ nyinaa no wonka ho bi meda ase ɛna asɛm kyere me so na ɛhyɛ me so na megye di sɛ wo nko ara na mɛtumi aka kyerɛ bra

Metua me nkwa ne wura so Boakye mede ne ho dɔ ne ne bɛ iPhone kyɛ sɛ iPhone ne ho anika ne ho anigyeɛ nti Boakye akɔ ne wura bɛn mprɛnsa wɔ fie ama ɛsɛ me ne wo kasa yi adeɛ no ate aka mu na akwadaa no yɛ akwadaa bɔne ama ɛduru ɛwɔ wiase nyina da kasa me nkɔda hɔ na adɔktafoɔ nyɛ me deɛ nsi ɛno nso deɛ ɛde ntimi nyɛ mama mia Boakye ne onyim bla Boakye ne menyim o wode nam fie ase wode nam fie ase yɛ sɛ me berɛ ma ani ba ho ɔfɛ ne ade Boakye

na ade frɛ me na membra na mene ne mɛtena ase na mene ne nkasa sɛ boakye menyem woyɛ ne dɛn a mefrɛ boakye na wo ne no abɛtena ase nti mene menyɛ saa adwuma no ma wo nti boakye bɛfia na nka mafrɛ wo boakye bɛfia ha no wafrɛ adwuma wei so deɛ mama me a wokɔwura dɛm ɔsɛ na menka ho bi yɛnyina ne ati fie a

me ne nka sɛ meka mesi ne ma mɛka nkyɛ bikɔ matra yɛ a matoto nnura ankanadua nyinaa mato bi nkanadua ɛne wahwe aba no ɔnya fada gye sɛ ɛde ne kɔ nzongo mu kɔkyini kɔpɛ nkramofo yi sɛ wokyerɛ ma mawie yɛ aba hɔ ɛne ɛde sɛ meka kyerɛ obi kɔ ɔbɔ akye paa deɛ gye sɛ akyiwiafoɔ no bi ba mu

maame ma mmɔ ne dua saa na wakyɛ nyɛ na ɔbɛtwe bɛwura ne dɛm wiase so paa nsɛm dɔɔso o ɔba ho fɛfɛɛfɛ wo ne mfiase paa kyɛ sɛ wokɔ wo ba wotu ɛnu ani sɛ ɛbɔ dance kirikirikiri wakye na anyem wɔ ah mama mia ɛnneɛ me so bɛtrɛ bi o sɛ wɔn nyinaa wɔn yɛ local wɔn wakye ɔno nam hɔ nom a ɔno ne fon kura nu bɛɛ five Boakye etumi anye mo. Ɛna efie ha yɛn nyinaa ebewura mu bi. Yɛn nyinaa kɔtɔ ɛsɛ bɛgya abin apitwi na ma kɔ tɔn phones. Ɛmaa no yɛse iPhone Pro ayi. Ei, 50 Pro ma me deɛ mɛma 20. Bɔmpayo, wa wotie me no bɔmpayo, yɛ wo na mu nyinaa. Efiri efiri o. Awerɛhoɔ a ato wo nyinaa ɛfiri nie firi o ewiase biribi nsi kwa biribi nsi kwa wa a wotie mi biribi nsi kwa o biribi nsi kwa biribi nsi kwa bɔmpa yo wa a wotie mi no bɔmpa. Ɔsɛ yɛ asɛm o.

Me no me to ara me mibu mu I respect myself ɛna adwuma me yɛ no m'ani gye adwuma me yɛ ho I really really respect myself wotumi ne obi atumi up na wodidi nipa atɛm just like that wodidi nipa atɛm wo sɛ baa yɛ deɛ wobɛduru ha no wokyɛ a na afei wohu sɛ nipa gyina wopɛ nipa no adi nkɔmmɔ wobɛbusa me masɛm wone me bɛdi nkɔmmɔ talk ɔga talk now hey. talk

Boakye anaa? Wayɛ dɛ? Adwuma bɛn? Bra wɔyɛ adwuma bɛn? Nka biribiara. Oh, ayɛ nkɔmmɔ wɔanya abufuo asɛm na sɛ asɛ de wama wɔayi kɔ so nya abotɛ. Ɛɛ ɔtontɔn phones na ɔtontɔn no boase na mfa ɛna nyame yɛ adom de bɛpie kuma se sɛ wɔ pz ɛwɔ na ɔtontɔn phones no patwɔ biribi foforɔ bi wɔ biribi foforɔ ɛwɔ hɔ biom anaa Ana wawie? Aha. Wayɛ dɛn? Ɔtɔ ni no kapre o. Fon sɔ tontɔn no adom bi na ɛde nenam. Sɛ ɛno nti tira wobusa na ase sɛ ɔtontɔn ɔyɛ de adwuma no nti wo ɛyɛ wo sɛ ɔtontɔn fon so nti wawie a. Fon so no adom bi na ɛsɛ de nenam mu. Na de hwan na se me mepɛ na na me de ne yɛ ma adeɛ. Me mpɛ no. Enti ɛde nti na wobusa me na se. Me se. Yɛ yɛ bɛn no kɔmɔ. Ɛwom sɛ me ne wo mmienu yɛnhyɛ da nkyɛ saa but eh, asɛm bi na aba na me mehia ayi kakra afi hɔ. Me se, woahu madamfo ya? Obra oh, Jesu ɛ eh, asɛ. Hey sister, na yɛde ani ti asɛm. Wo kasa me ma so na etie, wo kasa me tie. Ebi wo sɛ me ka e bi a. Mm. Mm, ne de. Ti man ka nwa ntimi nto ankomo no so. Mm. Madamfo ya. Mm. Wɔn sɛ ɔne bra na mebisa na sɛ sisi a. Mm. Sɛ me wɔn sɛ nansi ho yɛ awo fi akyi. Mm. Na ɔne madam fo yɛ anyim. Mm. Ɛna basɛ bɔyɛ ne nhyɛ dɛ nhu ne suban yɛ nti na ɔka kyerɛ madam fo sɛ ne wɔfa ne. papa no ada no yɛne no nya allegation kakra hmm. bi nti no nka mese nka yɛsrɛ wo a nka asɛ yɛpɛ sɛ yɛde bɛto ne wɔfa no ani asɛ wakye no wɔmfii yaa no nti ama asɛ yɛnhyɛ dɛn wɔ ho nti meduru hɔ a mehu wo na ɛsɛ bɛnsa no nyam meboa Premier ni ba na nyem. Na de onye oba wo ka premier ndi na ade so onye oba. Na me se premier ni ba no onyem. Na de oba oba so oba de onyem na wose onyem. Mo na wose hwan boakye na anyem no. Na wo ko hu boakye wo fa. Efie wura no nye boakye wo fa no no. Na yi mpo kura sa ye boakye wo fa ka me dwen ho. Ekwan a obefa so akɔ sa papa na nim. Obi a wadi di na tem agyina na nim adi di na tem no. Na yi mpo kura sa nka boakye no wo fa no no a ka betumi akɔ na nim. Sista, hwɛ ewiase no sua o. Ɛkwan nwansia a na saa besi n'akyi sɛ yɛatwan. Nti woansua kasa na woanhu kasa yie a, ɔkyena bi nipa a ɔbɛkasa atia no no, ɔkyena bi no, wobɛkɔ ne nkyɛn sɛ wokɔpɛ mmoa. Ebia kasa koraa ntumi nkɔ na ne nipa no nkɔkasa. Mesrɛ wo, wakye, ɔnyɛ me wɔfa, ɔnyɛ me busuani, me ne nua, yɛn nyinaa yɛ tenants. Nti sɛ wowɔ biribi ka a, Sɛ fie hɔ na ɔkɔkɔto n'anim sɛ boakye na ɔrehwɛ ɔno ammu na fa to n'ani na meme deɛ I'm out. nti wonim sɛ wonyɛ abusuani wonim asɛm ne ho nyansa biara na meka na wama magyina ha ma awie sɛ hye me na apɛ sɛ ɔkyɛ sɛ ahwɛ ne mfidi akyi kɔfe ofi ɔkɔ otu fi ɔkɔ no hɔ akyi kɔfe ɛm de ɔbɛhwɛ yi o hwɛ

Kaa bɛtumi kɔ akɔgyina anim akɔka sɛ baabɛsi atoto nneɛma ah, boakye no ɔno ayɛ no akwan so berɛ wanye mpire bɛɛ ni ba aboɔ yɛ wu hmm. ne fon ɛne twɛbɔ so na fon no gugu so no ɔhu mpo na ɔhu fon so gu soɔ bɛtɔn ne nyinaa na ɔsan akɔboa se ɔsan akɔbɔ bra no foforɔ ɔsan abɛkuma se asan abɔ bra foforɔ. Wowɔ Nyame a, Nyame abue kwan ama woanya PZ tontɔn phone so. Wo nhwɛso mpɛ wiemfoɔ baa bi ne ne ntena, wode fa Pirimanfoɔ mmaa. Ɛnyɛ hwee. Sisa. Adɛ wo ba me ba ana? Adɛ. Wo. Aha. Nkɔmɔ a mɛgyina ha ne wadi no sɛ wonim na sɛ mete no wɔ baabi dwuma a mɛdi mu no ma ne nka atirim tɛ sɛ na meka kyerɛ Nana, ɛne sɛ wo na akɔntro nipa ɔho

Ɛɛ bɛ sɛ oye nante wamia mu no no. Ɔsɛ ka mia mu ɔ. Obi a wokɔ kurom bɛ wofiri wobaa yɛ dadaada fi na wo sɛ kɔ. Wei du ne de fo nso ani agye ɛka fa hɛn na ebe. Bɛsɛ bɛsɛ ne nkɔ. Wɔfa bibia. Bi mpɛ sɛ mɛtu ka ne so. Wosɔ fa lances. Nye sɛ kɔdu baabi no ana ɔkɔ ma me tɛse. Bɛtase bɛtase bitwi ka dada abɛ wɔn abɛ kyɛm sɛ mini lances. Ah, wakye. Ah, senior.

ɛnyɛ ntɔ sika na ɔmo de si yɛ fo baako bi sɛ ɛsɛ priority car na ɔsɛ ɔbɛsɛ ɔduru ansa na abɔ five thirty na wasa loodu aba kumase ba na mi do nyame ɔtwi yɛ sɛ cartoon ɔde mo nkwa edi agorɔ ɔde nkwa edi agorɔ na adwi nyina onia mi mi nkwa nso sɛ baas wa mi gye ten okuro fo mi du baas mbɛfo na mi mia gu nti mi nam maayi.

Me sɛ dɛm na Ghana bɛbɔ bro papapapan. Ɔbaeɛ ɔka kyerɛ me sɛ ohia wo nɔmba na wo ne no anyɛ mu. Na hmm. ɔpɛ so ɔyɛ nneɛma bi fa ho. Ɛma maka gɛ no makyɛ maka nsɛm akyɛ gɛ no nyina gɛ sɛ daabi ɔnte aseɛ. Wote aseɛ ɛti me mekɔ akra nnura na mebɔ mpae sɛ mɛtumi anya lodo aba nɛ. Bɛdu ahomakye mu so mahwɛ wɔn a mehu ɛne sɛ mekɔ abɔnten anka mekɔtɔ gabi nsi a aba abɛhyɛ dɛm adi a mɛdi abɛhyia mu. Ahomakye dɛ sɛ ɔhwɛ na ɔhu na wada. but deɛ ɔmu ne sɛ me asɛm a woka nyɛ sɛ bi a wo nko a me me yɔnko na meka kyerɛ me wɔte girl bi na ɔwɔ ɔka ne ho no ayi tuntum no maame ha bɛka kyerɛ me sɛ wo ne nadamfo no anyam na wayi w'ani na wo boakye koraa deɛ nka wo deɛ obi a wasi bra kwan so no ka pere ma asɛm fa ho bɛyi maame nkyɛ wadeɛ hwɛ hwɛ simple thing sɛ ɔbaa a ɔnyem na ɔne mu kunu

wɔbu tete ko ohun sɛ wɔn ne gɛɛ na da ka wɔn ka wɔn bɛdwa mu a ntoro mpa to nsa gye deɛ yɛn na mɛ mpo deɛ ti ɛnyɛ sɛ ebi a mi gyina ha sei na mi bɔ di naa adeɛ kyerɛ ne sɛ sɛ mi mi hwɛ na sɛ gɛɛ wei tumi ne fu ba na ɔbɛ nyɛ mu ɔha no sɛ yɛ a ee na wo kyekye kura dropping sɛ na ɔde gɛɛ akɔ dropping sɛ mɛɛma sɛ na watam gɛɛ yi de ɔmo akɔma ɔmo anadu anadu deɛ ɛdi ɛdi ɛdi kasa deɛ ɛdi ɔnyɛ adwene mi a mi yɛ bɛɛma na mɛ hwɛ mi si mi nyɛ ready for it nti yɛn clear.

Prima menim pirmani bi a ɔne obi anyem a nipa no anye a ɔde no akɔ baabi akɔkum nipa no ɔka kyerɛ me straight na ɔte front ya ɔse bra mebɛ ɔsi me so yi me kunu anye o mea na mewurawura mu akɔkum bɔi no ɔka kyerɛ me ne straight so ɔkun ɔkun ne kunu no ɔkun ato atwene awo nsuro hwee koraa na ano asɛm kumaa bi a fon ho asɛm

wiase yɔn bɔ wɔte so ɔbɔ bra pirimafoɔ nko a wompɛ baako ne ne ntra pirimafoɔ nko a wofa wei ne wakɔfa wei wofa wei ne wafa wei wofa wei na ne sɛ no nyinaa ɛyɛ nsɛ ɛyɛ nsɛm ɔhono me pirimafoɔ suban pirima lifestyle